Kurek xwe mezin hê deh solî ye û qîzê xwe jî heft solî niv xwe Zehro ye û kurkek jî nî şîrevekirî ye emrî xwe du solî ye. Rokê jinik dibêje ji qîzê xwe yê Zehro re dibê birê xwe bibe here jer ji morketê ji beqolê Hinek ekilot bikire ji birê xwe re yan tişt mişt toj jêr bikire piskewite ku şek kire çi zome. Elmam diber ji birê xwe re tişt toj beqolê bikire. Destê kurik digire kurik bi xwe re dibê dûro dorê vedigerê dorê kîsê ekilota tînê vedigerê dî xwe dibê ku birê te konî dibê min birê xwe re nebir.

Dorê cem cîron o, dorê wikê bona bo vikê dikê dibê were binê kurik tene ye. Çito kurik tene dibê were min qîzik di pişand ala sos bi qîzikê re, qîzikê re gîriyê ne çi ye. Ê qîzikê ji ber devî qepî hiştiye. Qîzik hotî dibê onê ji te re me ekilo tonî. Em bim ko kurik dibê kurik tene. Em kênoştu bikine kurik tune ye. Rû dibin digerin li cîran û li der û derekê nîlin gî milet bona milet dikin milet gî pêr û digerin derek namîne her kes bi cîyokî de dore. Piştî ku dore digerê û kurik nabîne vedigerê mal xulq teng e. Wextê ku vedigerê jî ser rê de winî çavê xwe li makînê xwe dikevê

Sed û pênc milyon dînar dixwazin ê Iraqên teqrîben teqrîben em bên hezar sed hezar dolar ekê mêrik vê pernûş ku bîne. Mêrik dişirmîş dibê dibê vê kî bi vê cesareta vê cireta anî ketê ziqoqê me hatî ziqoqê me hatî ser erebê min yanî makîneyê min va vê kotê bêlîne û herê vê

mêrkekî cîronê we niha bû, ji wir dibû wutin Abû Seyyah. Abû Seyyah jî ustazê şerîa ye di mektebê de û xêncê wî hewî zûrî horetê gî hotke Quranê wan hotke xwendinê Quranê û wergo jî hîn muezin e yanî der dikeve camî de ezanê ban dike. Şexsekî muhterem e û milet jê hez dike û rind e yanî. Wî Xwesar mêrik do yonî pir xwe ber vo do yonî pir pir yordim kir. Ê heto deqe deqe der dikevê ser ozonê her ku ozonê bon dikê debê wekî kurik dî vo enwanê xwe ilim bînin. Wek di comî de ser kurik re bon dikê milet ku bes e yê di no corek di di sistêmo yê di no milet gî bihîst. Divê ku ez bon nekim û nêv xîlolî vê saetona de wê kurik were kuştina wê kurik tiştek were sêri gû me ku me lehq kir lehq kir ku em lehq nekin wê kurik here ye divê loma ez ser hev bon dikim yanî oncox ên divê ku em tim bon nekin ser hev bon nekin wê kurik rostinî wê wenda bêye were kuştina wê tiştek were sêrî ye yanî hingî germ e em tim bon kin belkî kurik vegere wala gotin te heqilî. Elmem tim mêrik derd ket. Her ku ozon bon dikir badî ozonê got kurkekî di solî ye nivî xwe Emîr e got kê diyê vegerîne vê şwîne vê derê enwan li vir vir vir elmem ozonê de her ku bon dikir ew jî digot. Jina mêrik jî jina wî şêxî stodîdîyane. Jina wî jî be timel bo dîyo kurg bû ew diwa sond pê re yardim dikir pê re digeriyo tim xulqê wê fere dikir digot tiştek nabê got em ê bibînin elmîn pir li ber ew dikir li ber belav dikir cinka feqîr yanî holê xwe ne tihol e.

Dibê hûn çi dibêjin e? Dibê mustehîl e. Dibê vo ne bes in û cîronê min e. Dibê vo sto zî dîyonê, vo muezzinê mê, vo yanî vo mustehîl e yanî îno nokim û mustehîl e ez qebûl bikim vî tiştî. Vo mêriko pir bi erm sekinî, vo mêriko pir bi min re yordim kir. Mêrik deqe deqe rû dibê ser camiyê ozonê bon dikê, ser miezzenê bon dikê dibê kurik Ku vegerînin ku we ku rik dî dibê mêrik yanî xwe ji can û rih da bi min re ew kir. Xwe da bendê min û min re yardim kir. Ez kê ez mustehîl e ku ez qebûl nakim hûn e kes nêzîkê nebine û kes nerine cem me û kes jî pêr şûrê nekine. Ku na ku em kê herin têkevine malê wî û fetiş kine û em kê yanî qedî ew ji wî bîtir kes tune. Dibê çiqû me min re qebe kir Dibê me bi dizî miraqebe kir, kesî jî nedîm û me miraqebe dikirin. Me fikirin ino em war dibên here pero topke û em hoje tiştekî tune ne. Got me her qunçikekî miraqebek danî. Got ti got kes nekete horetê û kesî çek di horetê de dano. Got desta de rîsale hebû.

Dibê dibê çir disa mihnokî mû tu ku tiştak tune bê tune ku hebî jî em ê binêrine wê çûxê. Dibê no ez yanî hûn çito bi vî tiştî me ew dikin dişirmîş dibin. Dibê ziro tenê tu wê de her em kê molê fetişkine dibê no ez qebûl nakim jinê min li hundir e eyb e nexweş e. Ê dibê xûnî tê de jinê te hebe em fetiş nakin dibê Xwînî birê jinê te derkeve herî xwînî kî dinê dûra min xwînî wê fetiş kine. Divê em pêşî xwînî monî dinê kî fetiş dikevin xwînî monî dinê gişkî fetiş dikin dê mînê xurfet nom ê hona ku jinik tê de we. Ê divê em kern bir jinê te derkeve em kerin fetiş kine ê dibê jinik nimêdke ye. Ê dibê temû me melhêvî bi sekin heta nimê xwe diqede. Ê ti sekinin.

Derd kevin dîso li hîvî disekin in. Dibê ya li bir nimî xwe biqedê. Wele nimî jinikê diqedê. Jinik ji wir derd kevê. Kevine hindir hindir fet tişt dikin. Ku digerin wê dolabê vekin înî xiz di ew ê sekretonê vekin mêrikî nêlîne. Dibê wina vir ve nekine. Çiro dibê duyî vo mele wê bisê Înî cilê ew e doxiliyê ye. Ê jinê min e têde ez eybe nexweşe. Dibê nomûse û şerefe û nizom çi.

Di nêrê bin namozlighê do kîsak hê. Di hindir wî kîsî do jî kîsak hê. Ku kwanî kîs vedikin onê onê. Di nêrê yanî ya Rebbî zimanî kurk derketî derve. Kurk fetdi sondine hîngî xwe dane ser qirkê kurk e zimanî kurk derketî derve. Kurk zimanî xwe gez kiriye. Wergo jî Kurikê min hêşin û mûr bîye. Kirine di sê kîsan e, sebe ku bîn nade Xwedê zanê, wergo jî sergirtin e û kirine ewe ye, sekretonê. Derdixin wî kîsî dibin. Şirtop çepelê girt û bir

Sto zî dîyonê ku bû qo sobûyon re bû heta hêvorê li ber jinikê dibû digot tiştek nabê divê înşela me bibînin wer got zî dikir heta hêvorê tolî me wî ji der dikevê ew no kurik birine kurik kuştine. Elmim şirto wî dibê mexferê pêr tehqîqê vedikê dibê te bi çi hoyî kurik dizî dibê kurekî min î hevde solî heye min dî kurik li pêş xwe pî Molê xwe rûniştiye, min bona kurî xwe yê hevdeh solî kir, min got here wî kurikî rokewîne. Kurik ji min re onî, me donî mol, ê me dî kurik no hewe ye, cîran kê sewtê kurik bipirse, em çi didine dest û kurik no hewe ye. Şîqe şîqe kurik û em çi dikin çi nakin boş e. Got vê tolî me kurik dest xwe do ser dê ve, ala sos em kar kirin bidin, kurik fetisî mir. Ku me kur kuşt û me kira kîso sebe bînnedê me ro kira donî û ku me mektûb jî yo zît kir sebe pero ku sebeb çî tewonî kir ku wele deyn meynê me hene ku ez fetirê vê tolî pir ketime ber deyno ê ku ez mecbûr mom. Me vê xuto donî min got belkî yenî paro bi min din ez dê mînê xwe bigirim. Û me in û zonê jî vê cîronê wî bo vê kurik we dayê xwe yî min dî taban e neyê rind e ku perno ji wî mêrkî dixwaze. Bes zonê milet gîj mêrik hez dike wê gî jê re yardim bikene wê gî paro pêd neke yanê wê paro jê re dabir bikene. Yenî hezkirinê mêrike pire Te hez kirinî yê mêrke pir e. Çiku mêrkekî mihterem e, kobr e, lû min milet pir jê hez dike. Zonê milet pêrê yordim ke sebevî hewî çiku rê wî mêrkî dizî. Û rostî jî war go bû. Milet hindirî xwe gîp bi mêrik şewîtî, milet hemû jê hez dikir. Rûbûgî milet jê re pere mere top kir. Yanî milet gî pêrê yordim kir.

Çîroka me hew bû. Înşallah ew eciband ku ew eciband ji bîr nekin. Belaw kin û ji min re îştîrak bibin û saetewe xweş û şev baş.